Khaw lian vak lo, litil tawn a ni a, chanchin lawmawm lo tak. An khaw enkawltu an Mayor thih thu chanchin tharah an puang a, car accident vang a lo ni. Ani kha hnathawk tha leh thawkrim mitin tena an ngainat lawn em em a ni a. An tuar tlang hle. Khatia a han thih tak thut chiah chuan a aiawhtu turin a Deputy John chu Mayor a rawn ni ta nghal a. Boral ta nen kha chuan an inang lo chho mai thei a ni. Kum khat a lo liam a, Little Tonkhua chuan vurte thlahin a vawt hle a. Mite chuan hmun nuam zawk an pan mek a ni. Jason hi in chungthim ri riah ah hian a lo lang a, a awmna hmun hi an khawbiakin building chung a ni. A nih hi Mayor boral ta pasal kha a ni a, kum khat liam tawh mah sela a nupui a sunna kha a la reh thei lo. Mipa naupang Emilio hi rawn langin Jasonan a thil chah te chu a rawn pe a. Emilio hi lemziak thiam tak hi a lo ni reu va, a lemziah te chu Jason chuan a en chakin a fak luam a. An Mayor thar tlaw zet mai lem a ziah te chu an nuihpui dun vel a ni. An mayor hi mi tha lo tak mai, mahni hmasial, mahni tang hmahai tak a lo ni. Emilio hian hetiang hmuna a chen reng chhan a zawt ta hlawl a. Jason chuan chenna tha tak nei mah sela helai hmun hi nuam a tiin hahdamthlak a tih ber thu chauhin a chhang a ni. Jason chu pangpar huanah hian pangparte chu a lo enkawl mek a, nu pakhat Nikki hi a rawn lang a. Ani hi an khaw pastor a ni. An titi luap hnuah chuan an mayor tha an tih loh dan te leh an khua tlak ran dan leh a hnung tawlh tak zia te chu an sawi a. A nupui kha la mayor se la chu hetiang hi an ni hauh lo tur te an ti a ni. Jason chu a room te ah chuan lut in thil awm te chu a han rem fel vel a, an khua litil tawn lem hi a hmu ta a. A te viau nanga an khua ang thei berin an siam a ni. An khaw kawng che lai zawng zawng te pawh hmuh theihin a awm hial. Thil eng emaw hi a han herh vir a, an khaw te chu a eng ve mai a. An khaw biakin a han en vang vang chuan a chhunga mite lem hi zuk hmu a, kha thil te lem kha amah ngei hi a lo ni. An siam uluk teh e. Chu an khaw model chu tihfai tum chuan tui phuhna hi a va la ta a. A han phuh chuan thawhlehkhatah An khuaah chuan ruah a rawn su ta thut mai a, a reh leh thuai mai bawk a. Biakin lem a han phuh ser ser leh chuan a ngaite bawk chuan ruah hi a rawn su leh ta tak tak a, a tukverh chu a rawn ti huh that that a ni. Jason chu chhuakin dawrah hian a va chawl a, a dawr neitu hi Anna a ni a, Emilio-a nu a ni. Mite chuan ruah lo sur thut mai chu mak an tih thu te chu an sawi a. A ni lah taka, kha hun kha ruah sur season a ni lo ve bawk a ni. Anna chuan an dawr hma tar tur sign board a an dawr hming zia a duh thu te leh an khuaah hetiang lam ti thei a hmuh loh thu te chu a sawi a. Jason chuan a bul vela mite thusawi te chu a lo ngaithla in a notebook te a la chhuak a, a lo ziak chhuak ta nghauh nghauh a ni. Hna tha tak thawh chhoh a tum dawn e. Biakina a chenna hmunah chuan a haw thuai a, nail polish pakhat hi a va hmu a. A tukhual over chuan Anna leh Emilio te chu mak ti takin an dawr hmaah chuan an lo ding a. An dawr hmaah chuan an dawr hming lian takin a lo in tar reng mai a lo ni. Tu tih nge a nih erawh an hre lo. Jason chu rawn langin an thil tar chu nalh a tih thu te a rawn sawi vel ta a ni. Kawng a kal lai chuan Jason hian nu pakhat. upa tawh tak kawnga lo tlu chu a hmu a, rang taka va tlan thuaihin a va kai tho ta ni. Pi i chuan an khuaah hian thil khuar a tam thu leh a hmuh thin loh avangin a rah palh fo thin thu te a sawi a. Suggestion box ah te lehkha an hnut chiah fo pawhin an Mayor lah hian siam that a tum chuang lo emaw ni te an ti luam a. Jason chuan suggestion box khat hnur mai chu hawn in a chhunga chu khaw miten complaint hrang hrang an neih Mayor in a lo chhiar ngai lem lo te chu pakhat te te chuan a lo chhiar ta nghauh nghauh a, kawnga khuar awm te chu a hnawh a, bawlhhlawh te a thian fai a, thingkung thi tangkai tawh lo te chu a phawi a. Chutia rim tak maia thaw bawrh bawrh lai chuan Uibo hi a zuk hmu ta a. A arsa i bang a ru pakhat hi la in an khaw te lem model ah chuan a zuk dah ta a. Ui chuan a lo khel nasa teh ang chu. A tukah chuan Jason chuan an khua chu a han fang vel a. Mite chu an khawlai lo fel fai ta thut avang chuan an hlim hle a. An khua chhuahsan tumtu tam tak te chuan thul leh in cham zel rih an thlang ta a ni. Jason chu hlimin a khi var var mai. Chutihlai chuan Mayor John chuan engkim mai chu a hna thawh vek angin a lo inchhal mek a. A nate dawrah chuan kalin an signboard siam ban te chu a tih ni tawp si lo khan a lo thing ta vel a. A hna chuan lo pe duh lovin John chu a lungawi lo hle. Dawr pakhatah hian kalin Jason chuan an titihna te chu a hre ta a. An khua lo fel fai ta hi an mayor hna tawh a ni ngei ang tiin an lo fak chiam a ni. A inah a haw hnu chuan tih tur dang hi a hre leh ta a, an khuaah hian sign board pawimawh hrang hrang a awm lo tih hria in pakhat tete chuan a siam leh ta melh melh a, an khua a chei mawi zel e. Chuan ni tukah chuan mite chu biakin lam panin an inkhawm ta hlawm a, an khaw inhmasawhna hrang hrang an hmu ta hian mite chu an ti lawm a, inkhawm chakna te a pe thar leh a ni. An pastor chuan thu rawn sawiin, An khua chei mawi a, ti hmasawn em em tu, tunge a nih pawh hriat loh chu a fak awm a tih thu rawn sawi a. Hnunglama thu pakhat hian, Kan Mayor John-a hnathawh vek a ni e, hi rawn ti a. A tih ni lo mahse, a hlim hle tho mai. Jason erawh kha chuan a lu a lo thing thung a. John-a nupui chuan, I hnathawh a ni reng em ni? tih a lo zawh chuan John chuan a chhang lem lo. An inkhawm man hnu chuan Jason chuan, Lungte tak te hi a chhar a, hman tangkai tum ta a ni. Chu lungte chu Mayor John-a motor man tam chungah hian a thlak ta a. Khawvel tak takah hian lungthlawk alh vân aṭang a rawn tla hi. A thleng nghal a ni. A tukah chuan John chu a lo âng nasa mai a, a car chu lung lian ṭha tak mai hian a lo delh che vek mai a ni. John chuan mite chu a car tichhetu an hria em tiin thinrim tak chuan a zawt kual vel a. Chutih lai tak chuan Emilio lemziah hi a va hmu a. A ni puiro lah hian Mayor motor lungin a deng che lai lem hi a lo ziak hman pek a. Thinrim taka a hmachhawn lai chuan a nu Anna hian a lo chan ta a ni. Jason lah chu hlim takin a lo nui khi var var a. Tih ngaihna dang awm ta hek lo chu John chuan a fin var a chhuah ta a. Politics game a rawn khel chho ta a ni. Hetiang hian vannawina tawk mah ila kan hmasawnna tur te hi tuman an dang zo lovang tiin. Khawchhung kan chei thatna zawng zawng te pawh hi kan chhunzawm zel ang tih a ti ta vel a, mahni tu lo rah seng tum. Zan a lo nih chuan Mayor chu amah chauhin kawngah a kal a, Jason chuan a chimmawm chhuahin amah i mawm khawi chu lahin an khaw lemah chuan a dah ta a. Emilio pawh khan a mutna tukverh atangin Maimawm lianpui mai chu a lo hmu ve a. John leh Maimawm chu an han inhmachhawn ta a. A hlo hian a hlau ngang mai. A au chel chul ta mai ni. John-a bul a va thlen hma chuan Maimom chu a thlo bo ta daih a. Jason chuan a Maimom chu a bawmah chuan a dah leh ta a ni. Sual thiam mang e. A tukah chuan John leh an Pastor hi an inkawm a. A chunga thil thleng chungchang te kha a hrilh vel ta a ni. Chutih lai tak chuan Emilio bawk khan bangah Maimom lian tak lem hi a lo ziak leh hman pek a. John chuan a va chhuah chhal leh ta a, a nu bawk khan a rawn hrelh leh ta ni. Zan a lo nih chuan Pastor chuan Jason chu a tlawh a, tunlaia a nun dan phung a danglam a tih thu te chu a sawi a, a dam tha em tih te va zawt vel a ni. John lah chuan buaina a nei lo thu te in a chhang a. A kal liam hnu chuan phur tak maiin Jason chuan an khaw siamthat hna chu a thawk leh ta a, a hma aia nalh leh tha zawkin engkim mai chu a buatsaih ta a ni. Amaherawh chu, a thil siam thar te kha an tha leh mah mah a, an electric nei sa in a zo ta lo. A khaw pum mai chuan current an nei lo phah ta mai ni. Mite chu an biakin ah chuan an kal khawm a, emergency meeting an nei ta ni. An mayor chuan khaw mite lungawi lo chu thlem daih a tum mek a, anni chuan current an nei hun tur an zawt a. Mayor chuan karkhat hnu vela an siam that theih a rin thu te chu a sawi ta a, mite chu an lungawi lo hle. Boruak a sosan chhoh tak zel hnuah chuan John chu pawn lamah chuan chhuah a tum ta a, mite chuan an lo zui zel bawk a. Emily Opek hian lem a lo ziak leh hman a, John-a'n a va hmuh ve leh chuan mite hnenah chuan auin Emily-a'n thil lem a ziah apiangin chhiatna a thlen ziah thin thu te chu a sawi ta a. Mite chuan John hian. Naupang a han puh ta ngawt mai chu a awm ang lo an tih thu te chu an sawi a, an ri nuai nuai ta mai ni. Buaina sosang chho zel dawn niin a hre ta a, Jason chu rawn inrawlhin, Engkim mai kha a tih a nih vek thu leh electric a tihchhiat avang te khan thu phaha a chawi ta bawk a. Mite chuan a tih dan zawng zawng te chu hmuh tir turin an ngen ta a ni. Ani chuan Noel a la chhuak a, an khaw lemah chuan Noel chu a hal ta a. A takah chuan mite chuan an lo ai ta a ni. Chutih lai chuan police nen Mayor John hi an lo lut ta a. Jason hian light siam that leh thuai a inrin thu te chu hrilhin John erawh chuan an khua hi lian leh zuala siam dan leh Los Angeles theatre siam a that tur thu te chu a sawi tawp vel a. Jason erawh chuan Mayor John te ang mihring zawmthaw lutukin hetianga thiltihtheihna a neih a rep ni lo thung. John chuan police hnenah chuan model chu la tur chuan a ti ta a. Jason hian lo dang vatin an inchei buai ta a. An in nawrna lamah an khaw lem model chu an delh tlu ta a ni, an ti chhe nual. A takah chuan an khua chu a hmelhem nual a. Tuma an thih phah lo mah se an car te chu a lo let rem rum mai ni. Mayor motor chhia bulah chuan thil bial lian tak hi a lo awm a. Jason-a'n a hma a, a zungbun a dah kha a ni ngei ang.